Croeso i Uned y Llywodraeth. Um, diolch iddyn nhw am groesawu ni. Um, dwi'n mynd i gyflwyno ein siaradwraig cyntaf nawr. Um, mae Catrin, chi yn barod wedi clywed hi'n canu a diolch iddi am ganu ar draw at y stondin. Mae hi'n byw yn Aberdyfi a mae'n rhan o'r grŵp ymgyrchu ar faterion tai, siarter cyfiawnder cartrefi Cymru. Felly, croeso mawr i Catrin. Diolch yn fawr iawn pawb. Wel, dwi'n llawer yn hapusach efo gitar i cuddio tu'n ôl yn de, ond um, mae gen i cwbl o eiriau i ddeud. Felly, dwi'n dod o cymuned lle mae bron iawn 60 y cant o adeiladu yn y pentre yn ailgartrefu neu'n cael eu gosod ar gyfer gwyliau. Bron iawn 60 y cant. Yn yr ha, da ni'n teimlo fel dieithiad yn y pentre fy hunan. Ac yn y, yn y geia, mae'r strydoedd yn wag a mae'r ffenestri yn dywyll. Yn ystod y cyfnod clo, Nes i cwrdd â criw o bobl anhygoel, yym, dros Zoom, nid yn bersonol achos fysa hwnna'n anghyfreithlon. Yym, maen nhw'n dŵad o hyd a led Cymru, fyny o Sir Fôn, lawr i Sir Benfro, a Caerdydd, a pob man o llefydd. A ddawn ni cydweithio gyda'n gilydd a gyda wahanol grwpiau fel cymdeithas, undod, sail, Dyfodol yr Iaith, Acorn Cymru, a ddarnu creu rhywbeth o enw Siarter Cyfiawnder Cartrefi. Ac y syniad oedd, oedd 'na gymaint o syniadau anhygoel am be fysa Llywodraeth Cymru yn gallu wneud i i ddatrys yr argyfwng tai. A be ddaru ni wneud oedd oedd cydweithio a tynnu'r syniadau yna at ei gilydd i arwy'n nhw i'r Llywodraeth. A dwi'n hapus iawn i ddeud, o'r diwedd, Yn well hwyr na hwyrach, Llywodraeth Cymru, maen nhw'n dechrau gwneud pethau. Maen nhw'n dechrau newid y gyfraith. Maen nhw'n dechrau rhoi trethi i fyny. Maen nhw'n dechrau newid y yn, yn wneud wahaniaeth mawr, o fydd o'n wneud wahaniaeth iawr, da ni'n gobeithio. Ond dwi isio sôn rwb- heddiw am rywbeth chydig wach- bach yn wahanol, rywbeth sy- dwi wedi dysgu trwy y broses yn bod yn rhan o'r siarter. Dwi wedi cwrdd â bobl mor ysbrydoliedig, bobl fel Chris Thomas o Aberteifi, bobl sy'n redeg cwmni bro, um, y galeri, Menter Ogwen, bobl sydd yn newid pethau yn eu cymunedau, er mwyn eu hunan. A mae hwn yn peth allwn ni gyd wneud, a da ni yn wneud hwn yn Aberdyfi. A heddiw dwi eisiau gofyn i'r Llywodraeth i roi mwy o gymorth i ni fel cymunedau Cymraeg i, i peidio eistedd ar yn pen ola, i ni sefyll fyny a newid a wella cymunedau'n hunan, achos Da ni wedi bod yn aros amser hir i'r Llywodraeth gweithredu ar hwn, a fel dwi'n dweud, diolch am wneud o. Ond, da ni wedi colli gymaint yn Aberdyfi. Da ni wedi colli'r doctor, da ni wedi colli'r deintydd, da ni wedi colli'r eglwysi a'r capeli, Da ni 'di colli amryw o siopa a rŵan da ni ar fin colli ein swyddfa post a garej. A taid fydd ar i um, adeiladu'r adeilad nôl um, a dechrau'r uh, canrif diwetha. So mae ychydig bach yn um, peth personol i fi hefyd. Ond yr unig pethau sydd ar ôl yn Aberdyfi ydy um, y neuadd y pentre a'r swyddfa post. Dach chi'n gwybod, pan oedd Mam yn yr ysgol yn y pumdegau, oedd 'na dau ysgol gynradd yn Aberdyfi, efo dros 100 o blant. Pan o'n i yn yr ysgol, yn yr wythdegau, oedd 'na un ysgol gynradd, efo tua 30 o blant. Rŵan, heddiw, yn Aberdyfi, does 'na ddim ysgol gynradd o gwbl. Dim un. Hoelen yn arch ein cymuned oedd hynna. A mae 'na tua deg o blant oedran um, uh, ysgol gynradd rŵan. Mae calon pensiwn ni 'di mynd. Pan da chi'n cau ysgolion, da chi'n torri allan calon pentre. A mae o'n mor drist. Ar safle'r ysgol rwan, lle oedd yr ysgol, mae yna tai fforddiadwy a mae hynna'n well na ddim byd. Ar safle y Swyddfa Post rŵan, yr unig cynigion maen nhw wedi gael gan bobl sydd isio brynu'r safle ydy i fflatno'r lle a creu um, tai um, marchnad agored. A be fydd y tai yma? Ailgatrefi neu um, llefydd i bobl mynd ar wyliau. A da ni ddim angen mwy o rheini yn Aberdyfi. Be da ni angen ydy pres. Pres gan y, a cymorth gan y Llywodraeth i alluogi um, cymunedau fel Aberdyfi prynu calonnau yn petrefi a trefi ni i gwneud yn siŵr da ni'n cadw nhw'n saff er mwyn ein plant, er mwyn y dyfodol ac er mwyn dyfodol yr iaith Gymraeg. Does neb yn gwybod cymuned yn well na'r bobl sydd yn byw yn y cymuned yna, a be mae'r Llywodraeth, yn fy marn i, angen wneud ydy sgwrsio gyda ni, trafod gyda ni. Da ni angen cael bobl at ei gilydd a deud wrth y Llywodraeth be da ni angen. Da ni angen cymorth, da ni angen pres, ac efo, efo um, y Llywodraeth yn cydweithio gyda'n gilydd yn rhannu syniadau, allwn ni newid pethau i ni'n hunan. Diolch am wrando a mwynhewch yr Eisteddfod.
croesawu nesaf te, um, Mary Hughes, fydd hi'n gyfarwydd i nifer ohonoch chi fel rhywun sydd â chymaint o brofiad yn y maes yma. Mae hi'n cadeirio Fforwm Iaith Sir Gar ar hyn o bryd ac yn gweld effaith y problemau yn ein system tai ar lawr glad. Felly, Croeso mawr i Mary Hales.
Ga i ddechrau trwy ddiolch i Gymdeithas yr Iaith am eto creu cydwybod. Dwi'n sefyll fan hyn oherwydd rhai wythnos yn ôl weles i bapur disil Prydeinig yn dweud bod Llandeilo y lle gorau i fyw yng Nghymru. O'n, o'n i'n falch, ond o'n i'n benwan, achos dwi'n nabod gymaint o bobl ifanc, ac ni wedi clywed llais Cai Phillips heddi o Sir Gâr. Dwi'n nabod gymaint o bobl ifanc fysa wrth ei bodd yn byw yn Llandeilo. Fysa canodd, degau a chanodd o bobl ifanc wrth ei bodd yn galled dod nôl i'w hardal ei hunain, i weithio, i fagu teulu, i gynnig gwasanaethau i ffarmwr tir, neu jyst edrych ar god, a dyna pam dw i'n sefyll fan hyn. I ni 'di sôn am yr argyfwng tai yng Nghymru ers degawdau. Dw i yn cofio yr ymgyrch 'Tai a Gwaith i Gadw'r Iaith' yn y saithdegau a'r wythdegau. Mae'r her, mae'r sialens yna o hyd. Falle bod ni wedi ateb rhai o'r heriau o ran gwaith, mae yna fwy o swyddi, ond does 'na ddim cartrefi i'r bobl hynny sy o fewn y swyddi yna i fyw ynddo. Mae'n torri 'nghalon i, dwi yn cerdded trwy Llandeilo, dwi'n gweld arwydd arwerth yn mynd i fyny un diwrnod, Mae di mynd erbyn y diwrnod ar ôl ni, ac amryw o'r cartrefi hynny a cartrefi o nhw yn troi yn Airbnbs. Nawr, sneb yn esgus bod ymyrryd a trial rheoleiddio'r farchnad dai yn rhwydd. Dyn ni ddim yn ffylied. I ni'n gwybod bod hi'n anodd, ond sdim dewis gyda ni. Fel dywedodd Walis yn gynt, allwn ni ddim dibynnu ar y farchnad dai gyfalafol i sicrhau cartrefi i'n pobl ni yng Nghymru. Mae rhaid i ni ymyrryd. Mae rhaid i ni fod yn ddewr ac ymyrryd yn y farchnad dai. Yym, sdim dewis 'da ni. Wrth sôn am dai a ffermydd a thir, ma' rhaid ni gofio hefyd, ma' nid brics a mortar 'yn ni'n sôn am, 'yn ni yn sôn am gartrefi, 'yn ni'n sôn am bobl lle gall, am lefydd lle gall pobl sydd yn mynd i gynnal yn ysgolion ni, a ni newydd glywed am ysgolion yn diflannu o'n pentrefi a'n trefi ni, cynnig ein gwasanaethau i ni, boed hynny yn wasanaethau iechyd, gofal, yy heddweision, pobl tân, y pobl yna sy'n cynnal cymunedau, cadw nhw yn fyw. I ni'n sôn am, am gartrefi i'r bobl hynny. Nid just bricks, nid just mortar. Dyna be ni'n sôn am. Fel Dwynne hefyd yn cydnabod fod Llywodraeth Cymru wedi dechrau cymryd camau tuag at gwynebu y sialens yma. Camau dwi'n eu canmol nhw'n wneud. Dwi hefyd yn hollol ymwybodol bod gyda nhw ddeddf, yr llesiant y dyfodol i bod nhw yn poeni am yn dyfodol ni fel Cymru. Ond y rheswm dwi'n sefyll fan hyn heddi yw mae'r argyfwng yma yn digwydd o'n cwmpas ni a beth sy'n poeni fi fwya yw bod argyfwng yma yn dwysau. Mae yna lot o sôn am yr hinsawdd a'r amgylchedd, ac i ni sôn bod dim byd munud i ddeuddeg ar yr hinsawdd a'r amgylchedd, yn anffodus, mae'n bum munud i hanner nos ar sawl un o'n cymunedau ni. Dwi yn gyrru trwy pentrefi, a dwi wedi gyrru o Landeilo heddi lan i fan hyn, a gweld pentrefi heb gapel, heb siop, heb dafarn, heb ysgol. Hynny yw, pentrefi sydd bron yn bodoli fel cymunedau. Shwt y'ch chi'n bodoli heb yr ysgol, heb y siop, heb y capel, heb y dafarn? Dwi ddim yn gwybod. Dyna yw'r her i gael y bywyd 'na nôl i'n cymunedau ni. Mae'r cloc yma, swn ni'n dweud, mae bum munud i hanner nos arno ni ar sawl un cymuned, un o'n cymunedau ni, ac os rhywbeth mae'n nes at hanner nos yn rhai o'n pentrefi ni. So beth 'yn ni'n gofyn i Lywodraeth Cymru i wneud yw symud yn gloi, ond symud yn radical. Dyw camau bach arbrofol yn amddiffyn cymuned ddim yn ddigon. Dwi hefyd yn poeni bod 'na dueddiad i weld hyn fel problem mewn ambell i ardal yng Nghymru, a dyw hynny ddim yn wir, fel 'yn ni'n gweld o'r oll enwe fyn 'yn. Dwi'n gweld Pen-car fyn hyn o mlan, ardal dwi'n nabod yn dda.

Diolch yn fawr i Mary a diolch yn fawr i'n holl siaradwyr ac i'r trefnwyr yn o'r rali heddi. Neges gryf iawn fyna gan Mary a phob un o'n siaradwyr. A fi'n meddwl bod y Llywodraeth yn gwrando arno ni, a byddwch chi'n gwybod hynny achos bydd nifer ohonoch chi wedi bod yn rhan o'n ralis nid yw cymni ar werth dyn ni wedi bod yn cynnal dros y flwyddyn diwetha. Mis Gorffennaf y llynedd, buon ni ar Argae Tryweryn i dynnu sylw at y bygythiad presennol i'n cymunedau ni, nid trwy orfodaeth swyddogol i adael, ond trwy rym y farchnad dai. Yna, yn y gaeaf, ethon ni at y Senedd i gymryd ein neges at sedd ein democratiaeth ac i dynnu llinyn rhwng ffawd ein holl gymunedau yn y brif ddinas a gweddill y wlad. Yna, yn mis Chwefror, gorymdeithion ni o safle cyntaf protest Cymdeithas yr Iaith ar Bontrefechan, Y swyddfeydd y Llywodraeth 60 mlynedd ers darlledu Tynged yr Iaith. A diolch i'r rallis yna, a diolch i'r holl bwyso sy wedi bod ar draws y wlad, dyn ni wedi ennill sawl un o'n galwadau ni. Ni 'di ennill y grym i gynghorau sir osod cap ar nifer yr ail dai a llety gwyliau mewn cymuned. Ni di ennill ymrwymiad i dreth ar dyfeisiaeth. Ni di ennill y gallu i gynghorau sir roi, cani, roi cyfyngiad cynllunio ar newid defnydd ti i fod yn ail dyn neu lati gwyliau. Cynllun trwyddedu newydd i reoleiddio llety gwyliau a threth cyngor uwch ar ail dai. Nawr, mae'r rheina yn bolisïau oedd yn cael eu ystyried yn lot rhy radical dim ond rai blynyddoedd yn ôl, ond diolch i ymgyrchu, maen nhw nawr yn bolisi gwlad. Ni sydd wedi creu'r newid yna. A nawr, Mae'n ddyletswydd a mae'n gyfrifoldeb ar awdurdodau sir, awdurdodau lleol, ledled Cymru i wneud y defnydd llawn o'r grymoedd newydd yna sydd gyda nhw, a byddwch yn sicr bydd Cymdeithas yr Iaith fan'na yn cadw llygad barcud arnyn nhw i sicrhau taw dyna be maen nhw'n wneud. A dyna pam fi'n falch o gyhoeddi heddi, heddi, bydd ein rali nesa yn Llangefni ar yr ail o bymtheg o Fedi, a fydd hynny yn canolbwyntio ar galw ar gynghore i wneud y defnydd llawn o'r grymoedd yna a chymryd yr awenne i wneud gwir wahaniaeth i'n cymunedau ni. Achos dyn ni'n gwybod bod y mesurau yna ni di ennill yn rai fydd yn wneud gwir wahaniaeth yn ein cymunedau ni sy'n cael ei effeithio gan dai haf a llety gwyliau ac ail dai. Ond mae angen mynd ymhellach ac mae angen anelu'n uwch, achos dim ond un rhan o'r broblem yw ail dai a llety gwyliau, a dim ond symptom ydyn nhw o salwch lot dyfnach yn ein system tai, system sy'n trin lloches fel ased yn lle angen sylfaenol a lle mae'r farchnad ond yn rhydd i'r cyfoethog. A dyn ni'n gweld effeithio hynny ym mhob rhan o'r wlad, fel dych chi'n gwybod. O'r bobl ifanc yng Ngheredigion sydd ddim yn gallu fforddio tŷ yn eu tre nhw achos mae pobl gefnog wedi symud fan'na i weithio gartre, i'r teuluoedd yng Nghonwy sy'n cael eu prisio allan gan bobl yn symud i'r ardal i ymddeol ac i'r bobl yng Nghaerdydd sy'n methu fforddio eu biliau a'u rhent nhw yn codi ar yr un pryd ac yn wynebu digartrefedd o ganlyniad. Nawr, 'dyn ni 'di clywed gan y Llywodraeth heddi rai o'u cynlluniau pellach nhw i fynd i'r afael â'r broblem yma. Ond, nid comisiwn, nid cynlluniau gwirfoddol a nid mesurau i rai ardaloedd yn unig sy'n mynd i ddatrys y broblem yma i bob cymuned. Dim ond deddf eiddo sy'n mynd i wneud hynny. A felly dyna pam dŷn ni yma heddi, i adeiladu ar be ni 'di ennill hyd yn hyn, a galw ar y Llywodraeth i gyflwyno deddf eiddo fydd yn cymryd y system tai a chynllunio allan o ddwylo'r farchnad rydd a'i roi o dan reolaeth ddemocrataidd ein cymunedau ni, er mwyn datrys y broblem yma o'r diwedd ac i bob cymuned yng Nghymru. A bydd hynny'n ddeddf fydd yn cynnwys, ymysg pethau eraill, Rheoli prisiau tai a rhent a newid y diffiniad o dŷ fforddiadwy, cryfhau hawliau tenantiaid, rhoi blaenoriaeth orfodol i bobl leol yn y system tai, sicrhau bod ein holl dai yn effeithlon o ran ynni a democrateiddio'r system gynllunio. Ac, yn y cyfamser, fel mater o frys, mae angen i Lywodraeth Cymru gadw at eu gair nhw a chyflwyno gwaharddiad ar droi allan dŷ fai, achos mae'n warth, taw Cymru yw'r unig gwlad ym Mhrydain sydd ddim yn mynd i amddiffyn tenantiaid yn y, ffo, yn y ffordd yna pan mae costau byw a rent yn cynyddu'n aruthrol. Dyn ni'n gwybod y ffordd ymlaen, yr hyn sydd ei angen nawr yw'r dewrder gwleidyddol yna i gymryd y camau nesaf. Achos nid trychineb naturiol yw'r argyfyngtai na bai unigolion a'n canlyniad i benderfyniadau gwleidyddol, penderfyniadau dŷn ni'n gallu newid trwy ymgyrchu, cyd-weithio a gweithredu, sef yr un ffordd dŷn ni 'di ennill unrhyw beth erioed. A bydd rhai ohonoch chi falle'n gwybod taw heddi, y pedwerydd o Awst, yw pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith, ac eleni mae hynny'n nodi 60 mlynedd yn union ers i ni gael ein sefydlu. A mae lot wedi newid ers hynny. Ond os oes na un peth sydd wedi, dyn ni'n gwybod sydd wedi aros yn gyson, wneith y bobl yn yr uned yma ddim wneud yr hyn sydd ei angen ar ein iaith, ein cymunedau, na phobl gyffredin Cymru, oni bai bod ni'n sicrhau hynny. A dyna beth sy'n rhaid i ni wneud. Digon o golled, Digon o dderbyn dirywiad fel rhywbeth anochel, a digon o deimlo'n ddi-rym wrth i ni wylio un gymuned ar ôl y llall a phopeth sydd â gwerth uwchlaw arian yn cael ei aberthu o flaen ein llyged ni er mwyn wneud elw i leiafrif. Digon! Does dim rhaid i bethau fod fel hyn, mae gyda ni'r atebion ac mae gyda ni'r ewyllys. Felly, ymaelodwch â Chymdeithas yr Iaith a chymrwch eich lle chi yn y frwydr hon ym mha bynnag ffordd allwch ei. Achos mae'r frwydr Gymraeg wedi bod yn frwydr dros ein holl gymunedau ni erioed, a thrwy ei ennill hi mae allen ni greu gwlad gyfiawn. Gwlad sy'n eiddo yw phobl a neb arall, gwlad lle mae pobl gyffredin yn neud y penderfyniadau dros dynged eu cymunedau a gwlad lle mae cartref i bawb a chymunedau cryf Cymraeg ym mhob man. Ar ôl 60 mlynedd, mae'r frwydr yna yn sicr yn parhau, ond mae yn frwydr ni'n gallu ennill, a gyda'n gilydd, dwi'n ffyddiog wnewn ni. gwrando ac yn uh, gwylio'r rali yma wrth i ni barhau. A mae eisiau dod i ddweud gair i chi, felly yn rhywch groeso cynnes i'r Prif Weinidog Mark Drakeford.
Diolch yn fawr i chi gyd am, am ddod yma heddiw. Dwi wedi bod yn gwrando yn astud ar y dadleuon Heddiw, o'r bobl ifanc, a'r hen bobl, ac wedi dod i gasgliad, mae un ffordd yn unig ymlaen sydd, a hynny yw trwy cyflwyno Deddf Eiddo Dwi eisiau gwneud hyn, ond Un ffordd ydw i'n mynd i wneud hyn, a hynny os dych chi yn parhau i bwyso arna fi i wneud hynny. Mi wna i ddim! Felly dewch i Langefni a gweithwch gyda'ch cyd-ymgyrchwyr, nid yw Cymru ar werth!

Diolch o galon i chi
Wel, um, diolch yn fawr iawn um, i'r Prif Weinidog am ei eiriau yna ac am ddymuno penblwydd hapus i Gymdeithas yr Iaith. Um, A fel clywsoch chi wedyn, mae gen ni parti ar y stondin am bedwar o'r gloch. Um, felly dewch draw, ymaelodwch os chi ddim yn aelod yn barod. Um, ond nawr, dyn ni'n mynd i orffen y rali trwy adael neges gyda'r Llywodraeth. Felly gall pawb fan hyn sydd gyda enw eu cymuned gyda nhw, allwch chi fod yn nhw lan i'r blaen, plîs, a newn ni basio nhw i'r Llywodraeth fel bod nhw'n sicrhau bod nhw'n gweithredu ar budd ein holl gymunedau ni a sicrhau cartref i bawb ym mhob cymuned.